Ati iwe kahuuba we. Iwe kigiiko we. Kidomoora we. Soforiya we. Ndeyeba munonga. Iwe iju rya kashenda we. Naba nyenda kuha amakuru marungi, nitukabanza twashutama twakurondera omubazi.
Hey yes hello kanteekateekye ngu ogwo wankwata ni DJ Byaruhanga ogw'ekyeshongoo ky'entuha niiwe? Yee niinye kwonka shi ekyeshongoo ky'entuha waagiitaho ekyaki? Ka waamanya ngu nibanyeta DJ Byaruhanga hati okunyeta ekyeshongoo ky'entuha niki? Mbwenu shi ozire ngu tori kyeshongoo ky'entuha? Hati iwe okangambiire then tweyongyerayo. Niiwe ninga toriiwe? Niinye.
Nkuyambe ki? Mbwenu hati yaaba eira iwe ku ori DJ w'omunyankore Kashushu Byaruhanga, ka nookorera obwa DJ bwawe Mbarra, ekikukuza wakuteera ebyeshongoro bya Western Uganda by'orunyankore runyakitara niki? Mazima. Okaza kwekwatira ebyeshongoro bya by'aba Nigeria, bya by'aba piano, by'aba bya bya nkahi ogwo eby'ebyeshongoro by'entuuha nooba noofa ki? babihurira.
Hati shi iwe sebo oba ori sebo oba ori omwana? Ku nkuteera ebyeshongo ebi nkuteera nibikukwataho ki? Mujooga. Ori mukama wangye, ori boss wangye. Niiwe wampaire school fees ei naashashwire ndikuza kushoma obwa DJ, iwe noogamba nkooha banza ongambire ezi tutakagiire emibi ngiture. Yozaho ogambise omwiguto ku ndakwoze tokwija kutereera okazaara aine. Hati ntakakwogize. Niinyenda ngu obanze ongambire iwe nk'omuntu ntakagiire omu byangye buriijo ebi nkora ebintereeza abantu. Ekikukuzibira kuteera ebyeshongo bya Western Uganda by'ori nyankore niki?
Kandi obwa DJ bwoona obukorere omuri Mbaarra, radio ey'okukoraho n'eya Mbaarra, abantu ab'okukoramu n'aba Western Uganda n'abanyankore, Abakiga, Abatooro, ngambira ekikuza kuteera ebyeshongo bya Western Uganda mix.
Hati se wakugira ngu abeshongoza aba western ninye nkihandikire nka ingu ninye nyine kutera ebyeshongoro byabo? Ekyokugira ngu nimbiterera
aha radio eri omu western Uganda hati tinkuterera abantu ekibakukunda nyowe ka ntakarebire mbatera esimu bashabe ebyeshongoro ebyokugamba beitu oyo oyine omweshongoza owakugura. Hariho omweshongozi owaakutuma, noofa ki hati iwe ninga beitu iwe ori owa ningamba n'oha? Towe ndegwe. Mbwenu waayenzire kuumanya, nyowe noogamba na Bruce the Holy Ghost. Abaingi obu bakumara nk'ekyeshongoro ky'entuha. Orikwozya abantu, bakatereera, bakazaara aine, bakakora ebishemeire kukorwa. Mazima. Mbwenu hati ntakakwogize, nkakunaabisa, nkakuta hariya, Naaba niinyenda ngu otandikye kuteera ebyeshongoro bya Western Uganda omu puroguraamu zaawe, 70 pa senti, kandi waaba otakwenda ongambire hati nkikukorere.
Mbwenu tinkuza kubiteera ndebe eki oraakore. Waaba nooyenda kunshaba oine omweshongozi ou orikwenda ngu mporomotingye, ija gye omu inbox yangye, kandi nabwo oine kwija na sente. Waaba otaine sente tinkubaasa nabwo kugira ngu niinza kuteera ekyeshongoro kya busha. Ku naagire kushoma, ogwo omweshongozi akagyenda yaakwata aha school fees, nainga iwe oru noogamba, okagyenda waashashura school fees, Obu mba niinyega okanguuriraho emwe ekyoma ekyabaire nikinsapotinga, noogyezaho kumanyisa ki ka ntakakukyengire? Ee, tokankyengire.
Hati reka mbanze nkwoozye ori orutwe rugwire enyima rukushusha abatimbi ba tooyi, obundi rukaazamu amagyezi. Hati iwe kahuuba we! Iwe kigiiko we! Kidomoora we! Soforiya we. Ndeyena munonga. Iwe iju rya kashenda we. Naba nyenda kuha amakuru marungi, nitukabanza twashutama twakurondera omubazi. Eki twakozire twakukwata twakutega akashiki, nibaketa Mark haine okukamayo nk'okaine aha rwamukaaga omu club Egyo ey'okuteeramu ebyeshongoro by'amabiya n'emikwano nooshusha ngu mwagwa eiraro. Twine vidiyo yaawe oriyo noomwoboora. Wootatya ebyeshongoro bya Western tuza kukushwaza, tuza kukashohoza nitukwanika. Kwonka mwana we, ngambira. Niho waakunsindikira. Kandi hoona niimwe abu Western Uganda mutandikire kuzaana ezo politics nk'eza Kampala, kare ngambira eki orikwenda nikikukorera. Nyowe ka naatiina. Waabaire shi naaza Kikakukurugaho ota kuza kwehanika n'okwehanika? Katonda wange. Nyowe kunkuba nindeeba obwa DJ nimwereega beitu nimba nimwereegyesa kyenkyo kunkukareeba omu DJ box orutwe rugwire enyima nkakwenda kukaba nareeba buzima noyereega nokwatirira buri mushiki okashusha ngu oine amaani g'ekishaija ori aho niiwe oryanganzi.
Ah beitu wangambira busha. Kwonka nangwa ebyo tibirigyeho ekikuru ekyo eki wagamba ngambira. Hati ebi okunkorera byona mbaire nibifa ki? Nahabwa obutateera ebyeshongo bya Western Uganda? Manya hati ninyowe reka nkugambire amazima. Abe omweshongozi wa Western Uganda naaza omu music ataine sente. Niwe akweshongora nk'eihembe, niwe atakumara kweshongora, niwe Hati no, n'amaani itwe nimwe mutusaasibwe. Nikwo nitumanya ngu twine abandi abo, a, ab'amaani ab'okweshongora ababi, ab, abaakozire amaziina, kwonka nabo tibakutuha sente. Ebintu Hanu itwe ba bigumire. DJ Turo twine abishiki nk'oku waagamba.

Hati eki orakore, ogyere okwate oteebe enshongo ya wesita ninga oronde ekyeshongo kya priti maaka eki bakweta cunita. Oki, beitu bwe hati iwe nimbigamba okiine? Ahaa ninkiine mu ninza kukironda ninde obu naakuba ninza aha YouTube ningironda. Tikiine nshonga nga mbere. Nonda kukorra ente. Mbwenu hati eki nkwenda ngu ogyende okore, niinyenda ogyende okwate aka ka program k'eshaaha ibiri aha radio yaawe aka k'okukora k'okuzaaniramu. Okwate ekyeshongo kya priti maaka eki ekya cunita. Okiteera emirundi eshanju n'eshatu omu puroguraamu yaawe egyo.
Ruhanga hoona mwana noreya nikibaasika shuma enu radio neyangye ninga kekubiire egyo club neyangye mukama wangye nawe nondora mubingi hati nabwo nafeerwa omurimo tinkuza kuyayana nkoku woona ogamba ngambira kare ngambira ekyorobi Kandi naiwe aha shana akashaija aho nonda kuhemuka omu bantu mbwenu hati kankuherere ekindi ekyorobi ogyende oze omu katawuni kawe aka aka aka akabaara aku oinemu aho omu tawuni oshoze ekizindaaro o oze ahagati y'oruguuto Katonda otere wangye.
ekyeshongo ky'omushiki ogwo Pretty Mark Kimuta

nka nshaju n'eshatu.
Nooshubiza ngu niiwe oku mucanga wenka?